Helo, uh, Bedwyr o gwmni Awyr Agored a Syrffio Pellennig. Um, da ni'n ôl ar Saith Dinas Dinlle i wneud y cam nesaf o syrffio sef sefyll fyny. Felly jyst i fynd dros chydig bach o stwff diwetha, nath ni fynd dros yr ochr diogelwch, ond yn holl bwysig ac yn enwedig pan da ni'n sefyll fyny i gorchuddio'n pen pan da ni'n disgyn oddi ar y bwrdd. Mi fyddwch chi'n disgyn lot yn y broses ddysgu, iawn? Disgyn ydy'r llwybr i lwyddiant, mae rhyw wedi deutho fi, fi'n dysgu lot. Felly, dych chi wedi dal ton, dych chi ar y bwrdd, dych chi'n teithio ar eich bol tuag at y traeth, dych chi roi paddles mewn er mwyn dal, dal y don, wedyn y cam nesa ydy sefyll. Rwan, taswn dwi'n deud padlo fama, i ni'n dysgu, da ni'n gallu neidio ar y bwrdd, ond weithiau pan da ni allan o'n dyfnder, dim ond padlo sgynnon ni i greu momentwm, felly mae rhaid chi fod yn gyfarwdd iawn â padlo er mwyn cael y momentwm. Ond yn syml iawn, mae e fel front crawl, ond yn hytrach na codi'r fraich fyny, fel da chi'n neud yn front crawl, da chi jyst yn mynd ar draws y dŵr fel yna. Mae'n llosgi llai o egni, a mae fwy effeithiol yn amharu llai gyda trim y bwrdd. Unwaith da chi wedi neud na i gyd, amser sefyll ar eich traed. Felly, marfer o ar darn ar tir sych, marfer e yn eich stafelloedd gwely, yn y lolfa neu lle bynnag, Oherwydd mae hwn i gyd i wneud gyda cof y cyhyrau. Y mwyaf dych chi'n neud o, y haws yn byd bydd o yn y dŵr i chi. Okay? Um, nid yn unig o ran datblygu y nerth i fedru wneud e, ond jyst bod chi'n neud y heb feddwl yn hytrach na gorfod meddwl beth dwi'n neud nesaf. Felly, ydych chi ar y bwrdd? Na, mae yna ton wedi dod, da chi wedi neidio, da chi'n padlo, a dwi'n meddwl y darn pwysig fyma di rowch tri padl arall mewn pan da chi'n meddwl bod chi wedi dal ton, jyst er mwyn sicrhau bod chi ar y don. Na, so, o, dwi ar y don, tri arall, un, dau, tri, dwylo nôl, traed mlaen. Iawn, so dwylo nôl, traed mlaen ac yn syml iawn, press up a wynebu'r traeth. Pengliniau di plygu, cefn yn syth, so pidwch yn mynd lawr fel hyn, a breichu allan ar gyfer cyd bwysig. Iawn, yn neud o unwaith eto. Neu jyst siarad chydig bach am y, am y safle. Felly dwi'n gwfi, mae'n golygu bod yng nghoes dde i mlaen. Tasech chi'n regular, mae'ch coes chwith i mlaen. Dim ots pa droed ych chi'n cicio pel, mae hwn yn rhywbeth naturiol a mae rhai pobl naill ffordd neu llall. Mae tua hanner cant y cant fyswn i'n dweud. Okay? So, na i ddangos e yn regular am rwan gan bod y camera yn gwynebu ffordd hyn. Troed ffrynt, ongl o 45 gradd, troed cefn 90 gradd, tu flaen y ffins. So mae'r plygiau yma yn dangos i ni lle mae'r ffins yn gorffen, a dwi eisiau bod jyst chydig bach tu flaen. Okay? Dwi hefyd angen bod yng nghanol y bwrdd. Os dwi fyma, neu fe weithio, ond fedrwch chi ddim troi. Os dwi fyma, neu fe jyst ddim gweithio, a os dwi fyma, neu fe'n sicr yn gweithio. Felly, 90 gradd yn y cefn, 45 ar y ffit. Top tip, lle bynnag mae'ch chest chi'n cyffwrdd y bwrdd, so yna wneud llinell rwan, iawn, chi'n dda gweld, Mae chest i mwy na lai lle mae'r tywod. Mae'ch troed blaen chi angen glanio ar yr un lefel. Wrth wneud y pop up, mae'n rhoi'n blaen ni yn lle oedd yn chest i. Mae'n golygu bod y pwysau dal ar yr un lle ar y bwrdd, mynd trwy'r goes ffrynt tan bod fi wedi dal y ton a gallu sefyll fyny. Mae hynny'n golygu wedyn bod y y bwrdd mynd i gadw'i trim a dal y don yr holl ffordd i'r traeth. Os dych chi'n camu gormod nôl, os dych chi'n neud rhywbeth tebyg i hyn, nawr mae'r bwrdd jyst mynd i godi, ac os dych chi'n hollol athletic ac yn gallu neud volt, a dych chi'n glanio fyna, chi'n mynd i fynd dros y top a bita gwymon. Okay? Felly, na i ddangos chi sut mae'n neud yn y dŵr, ond cofiwch,